Рагон таурыхъты куыд дзурынц, афтӕмӕй кӕддӕр незаманты Хуыцау ӕрымбырд кодта йе сконд зӕдты Уазайы хохыл ӕмӕ сын сӕ бӕрны бакодта ӕгас Ирыстон. Алкӕмӕн дӕр сӕ бахӕс кодта йӕ арм дарын сӕрмагонд бынат комбӕстыл. Афтӕ дӕргъӕвсы фӕрнӕйдзаг комбӕстыл рагон замантӕй фӕстӕмӕ аудынц Хуыцау кадджын минӕвӕрттӕ. Ам бӕрзонд тбау хохы цъуппыл ис Уасиллайы рагон кувӕндон лӕгӕт. Афӕдз иунӕг хатт йӕ бӕрӕгбоны уырдӕм ссӕуыны бар вӕййы ӕвзӕрст дзуар лӕгӕн. Ӕнусты дӕргъы уыцы кадджын хӕсывӕрд ӕххӕст кӕнынц Гуццаты мыггаджы дзуар лӕгтӕ, фыдӕй-фыртмӕ. Дӕргъӕвсы комӕн йӕ тӕккӕ рӕбыны та ис иннӕ ӕмбисонд рӕсугъд ӕмӕ сусӕгдзинӕдты фӕлмӕй ӕмбӕрзт табуйаг хох Джимара. Бирӕ цымыдисаг хабӕрттӕ баст ис йемӕ ӕмӕ йе мном хъӕу Джимараимӕ. Хъӕуы ис рагон, кадджын, тыхджын ӕмӕ ӕргом Тхосты лӕгты дзуары кувӕндон. Ацы тӕмӕссаг Хуыцауӕй арфӕгонд бынаты, минасты дӕргъы, ӕххӕстгонд цыди ӕмбисонды фӕрнӕйдзаг, стыр ӕмӕ кадджын ӕгъдау. Ам ӕппӕты сыгъдӕгдӕр ӕмӕ намысджындӕр дзуары лӕгтӕ хъахъхъӕдтой рагфыдӕлтӕ азӕхмӕ, цы зонындзинӕдтӕ рхастой дун-дунейы сконды ӕмӕ ӕрдзы уагӕвӕрдты тыххӕй. уыдон. Сӕвӕджиау дунеӕмбарынад, куырыхон царды ӕмӕ кувыны уагӕвӕрдтӕ, ирон ӕгъдӕуттӕ, уыдон лӕвӕрдтой фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. Хъӕуы цӕрджыты хсӕн-иу уӕлдай зӕрдӕргъӕвддӕр ӕмӕ курдиатджындӕрӕн кӕй равзӕрстой, уыцы лӕппутӕн. Ӕмӕ афтӕмӕй рагон зонындзинӕд Дӕ хъахъхъӕд цыдысты ӕнусты дӕргъы, иу зӕрдӕйӕ иннӕмӕ дӕтгӕйӕ, ӕмӕ зынаргъ, ӕрвонрӕхыс фсӕгтау дугтӕ кӕрӕдзиуыл бӕтгӕйӕ ӕрхӕццӕ сты суанг абоны онг. Ивгъуыд ӕнусы ӕхсайӕ мывдайӕм азты Джимарайы куырыхон хистӕртӕ уыцы стыр хӕзнатӕ райсыны аккагыл банымадтой уарзӕты Толиччы. Лӕппу йӕ хистӕры кармӕ йӕхӕдӕг куы бахызт, уӕд та, хӕлтты ппаргӕйӕ, ӕвзӕрстӕр цыд кадджын тхосты лӕгты дзуары кувӕндоны кувӕг лӕггадгӕнӕг лӕгӕй.
Ай уымӕн тхосты Уастырджи иннӕйы фӕд чи у, уой Асран. Йӕ риу дзуар лӕггадгӕнӕг чи у, уый къуырийы бӕрц ам

зондзийнӕдтӕ иста хордигӕй зӕгӕ. Зуарлӕггадгӕнӕг еттӕмӕ мидӕмӕ хизин уи тхӕй нӕ уагътой, ер исчигу бахиза уӕд мӕнӕ куд фӕзан се информациони поле чи уи кӕны хӕлгӕ, стӕй чи бахиза, уымӕн ехицӕн дӕр пайда нӕу мидӕгӕй. Уи тхӕймӕ уоцы сыгъдӕгдзийнад иууылдӕр иумӕ

Махӕн нӕй фӕтт аргъуантӕмӕ иннӕтӕй уомӕй ну, отличаться кӕнс, ома уыдысты ӕвӕрд именно ахӕм бынӕтты, кӕцыран уыдис дзуары бынатчъӕгӕй, зӕдымӕ дуаг кӕрдзиуыл кӕм ӕмбӕлдысты, уыцы бынӕттӕ.
Ауайын ма кӕнӕм нӕ цӕстытыл, кӕддӕр Ирыстоны табуйаг хӕхбӕсты алы комы дӕр цы стыр кадджын куывддон бынӕттӕ уыдис, уыдоны хуссарӕй, цӕгатӕй ӕххӕстгонд цыди уыцы иу арф мидисджын ӕгъдау. Кувӕндон алфӕмблай арӕзт уыдысты цардахътӕ, найфӕдтӕ. Афӕдзы мидӕг уыцы уаз бынӕт ӕмгъуыдты дзуӕртты фарсмӕ цыди стыр ахсджиаг табуйаг куыст. Уым зӕдынгӕс дзуары лӕгтӕ ахуыр кодтой кӕстӕрты, мингай азты дӕргъы хъахъхъӕд чи цыди, уыцы рагон сусӕг зонындзинӕдтыл. Уыдон та алкӕмӕн дӕтгӕ нӕ уыдысты. Алкӕй бон нӕдӕр уыдаид уыцы уӕрӕх информаци бамбарын ӕмӕ йӕ зӕрдыл бадарын. Хъӕздыг удварн, сыгъдӕгдзинад, хӕрзӕгъдаудзинад фаг кӕмӕ нӕ уыдаид, Ахӕм фӕсивӕдӕн сӕ нӕ уд дӕттӕн, уымӕн ӕмӕ ӕгӕрон ӕрвон тыхты хъомысӕй раст пайда кӕнын куы нӕ зонай, уӕд ӕнахъом сабийау йӕ артыл дӕхи дӕр ӕмӕ ма искӕй дӕр басудздзынӕ. Ахӕм найфӕдты рагон заманты фӕстӕмӕ скифты ӕмӕ аланты хистӕртӕ ӕрвон хъомысӕй, зӕххон фарны ӕгъдауӕй, ирондзинады хуыздӕр миниуджытӕй кӕй сифтонг кодтой, кодтой, лӕгдзинады ӕнусон артыл кӕй зӕрдӕ бахсыстой, уыцы лӕппу фӕсивӕды ӕрвыстой зӕххы къори алы кӕрӕттӕм, куыд хӕстон разамонджыты, куыд рухстауджыты, ӕмӕ уыдоны алы бӕстӕты цӕрӕг адӕмтӕ схуыдтой урс хуыцӕуттӕ. Куыд зындгонд Один, Будда, Кецалькуатл, Веракоча, ӕмӕ ӕндӕртӕ. Абон дӕр ма ахӕм цымыдисаг незаманты арӕзтнай фӕдтӕ фенӕн ис Ирыстоны алы кӕмтты. Зӕронд ӕмӕ ног рекомы фӕзуаты, зджыды Алардыйы бын, Къобы дзуары фарсмӕ, Хуссар Ирыстоны Мусанеты дзуары раз ӕмӕ бирӕ ӕндӕр бынӕтты. Ӕмӕ цы нӕ зыд кодтой, цӕмӕн ӕрыхстысты, уым кӕддӕр фӕсивӕды чи ахуыр кодта, уыцы хистӕртӕ, азтӕ, ахуыргӕнджытӕ зӕххон ӕмӕ дун-дунейон уагӕвӕрдты ӕмӕ историйы тыххӕй.
Арезант Тамран та чи уыди, уый уӕларвӕй зондзинӕдтӕ зӕхмӕ чи хаста ӕмӕ адӕмы чи ахуыр кодта зондзинӕдтыл, гъе уый фыдӕлтӕ-иу афтӕ загътой, зӕххыл адӕм куы равзӕрдысты, уӕд Хуыцау сӕ куы равзӕрста, уӕд нырма мӕнӕ иннӕ цӕрӕгойтӕ куыд сты, уымӕй уӕлдай сӕм нӕ уыдис йӕд уыцы зонддзинӕдтӕ, фӕлӕ сын Даредзантӕм раныхӕста хой, фӕлӕ йӕ судгонд уый тыххӕй рцыдис ӕмӕ, дам, сын чи нӕ хъуыди, ахӕм зонддзинӕдтӕ дӕр радта. Ӕмӕ йӕ уӕд Хуыцауы ныхмӕ систы ӕмӕ ну, Хуыцауы ныхмӕ стӕй кӕрӕдзи дӕр марын байдыдтой ӕмӕ хойы Хуыцаумӕ хорз нӕ фӕкастис ӕмӕ уӕд Амранӕн ссуд кодта. Гӕры ахӕм ныхӕстӕ-иу дзырдтой, ой, мӕнӕ зӕрӕдтӕ чи сты, уыдон-иу мӕнӕ таурӕгъты хуызӕй уӕй дзырдтой, уыцы хабӕрттӕ чи сты, уыдон. Вот, Йӕ уодӕй фӕстӕмӕ уоцы рӕстӕджытӕ куы ахицӕн сты, уӕдӕй фӕстӕмӕ уже райдыдтой динты рӕстӕджытӕ. Динты рӕстӕджытӕ та куыд Хуыцау чи у, уый дам сӕхгӕдта зӕххы. Мӕнӕ карчы айкӕн йӕ цъар куыд сӕхгӕнай, афтӕ дам ӕй сӕхгӕдта ӕмӕ зӕххон адӕймагӕн уӕларвмӕ цӕуыны бар нал уыди, уӕле чи цыди, уыдон та зӕххон адӕм цӕмӕй ӕнӕуынон уой, зӕгъгӕ, афтӕ, мадам ӕй нӕ уындзысты, зӕгъгӕ. Афтӕ иуӕй дзырдтой ос хабар. Ӕмӕ зӕххыгӕп куы рцыди, уӕд ӕвзӕрст рацыдис уже адӕмы ӕхсӕн лӕвӕрд цыдис иугай адӕмтӕн Хуыцауы зонддзинӕдтӕ, Германӕ Чырысти, пророк Мухаммедтӕмӕ, Буддӕтӕмӕ, иннӕтӕ иууылдӕр дӕр уыцы адӕмтӕн. Ме уыцы адӕмтӕ чи сты, йӕ уыдон хъуамӕ Хуыцауы зонддзинад хастаиккой адӕмы ӕхсӕнмӕ. уыдон адӕмӕн хъуамӕ амыдтаиккой Хуыцауы зонд. Ер мӕнӕ зӕххыл цы адӕмыхӕттытӕй мӕнӕ негртӕ мӕ иннӕтӕ аннӕтӕ иугъуызон сӕу не сдызӕгӕ, уыцы мӕн та дзуапп хистӕртӕ афтӕ лӕвӕрдтой. Уоцы заман зӕххыхгӕд куы рцыди, йӕ уӕд ӕндӕр рӕттӕй цы зӕххы къоритӕй цы адӕмӕн баззад, уыдон дӕр баззадысты ам, нал сӕ уагътой никӕдӕм. Зӕгӕ, афтӕ хӕм ныхас уыди. Стӕй-иу фыдӕлтӕ загътой, мах хуызон адӕм, дам, нӕ алыварс ӕртӕ зӕххы къорийыл. Мӕ кӕмизӕгӕ уӕд иу загътой афтӕ, иу, дам, зӕххы къори ис, мӕнӕ Антарктидӕ кӕй хонынц, Южный полюс у, иннӕ ровно Северный полюсы рдыгӕй. Иннӕ та, дам, и хурӕн йӕ тӕккӕ чъылдыммӕ, фӕлӕ мах нӕ уынӕм, афтӕ-иу ӕй загътой, уосы ӕртӕй, уосы ӕртӕ зӕххы къорийы, дам, Уыцы ӕртӕ бынаты, дам-иу мӕнӕ мӕ ӕххуызон адӕм, иннӕты, дам, мӕ ӕххуызон не сты, ӕндӕргъуызон адӕм, дам, сты. Гӕр дзырдтой-иу афтӕ, Ирон зӕгы Ирдон адӕм, Ирдон, мах дуне хуыдтой Ирдон, мах дуне чи у, уый у Ирдон, у прозрачный зӕгӕ. Фӕлӕ мах дуне ӕддӕмӕ ма ис сау дуне, Сырх дуне, урс дуне, бур дуне цыдӕриддӕр мӕнӕ радугӕ цветтӕ ис, иууылдӕр уой. Йӕ радугӕйы цветтӕ чи сты, арвырдыны хуызтӕ, уыдоны хуыдтой, цалдӕриддӕр хуыз дзы ис, уал дунейы ис налыварсагы. Уыдонӕн, дам, алкӕмӕн дӕр йӕхи хуыцау. Ӕмӕ-иу куы загътой хуыцӕутты хуыцау, зӕгъгӕ, уӕд уой хуыдтой дун-дуне, хуыцӕутты хуыцау, уый кӕуый у. Фӕлӕ уый ӕртӕккӕй заманы ферохы иууылдӕр дзургӕ кӕнынц, цы у хуыцӕутты хуыцау, фӕлӕ цы у, уый нӕ зонынц, дун-дуне дзурынц, фӕлӕ дун-дуне та цы у, уый дӕр нӕ зонынц, афтӕ у. Гирд, ирон адӕм зӕгӕ, афтӕ иу дзырдтой, гирд, ирон адӕм зӕгӕ. Дӕр канд, мӕнӕ ирон дзыхӕй чи дзуры, уыдон нӕ, фӕлӕ гирд, ирон адӕм, ома хуыцауы зонддзинӕдтӕ ӕппӕтӕй фылдӕр кӕмӕй Уодон гирд ирон адӕм зӕгӕ афтӕ худтой. Ер иннӕ адӕмтӕм уыйбӕрц лӕвӕрд нӕй.
Фыццаг зӕххон арӕг адӕмы алӕмӕты ӕрвон тых ирд сӕуӕхсидау ахъардта Ирыстоны зӕххы ӕмӕ йӕ срухс кодта йӕ сусӕг хъомысӕй. Алы дур, алы дидинӕг ацы хӕхбӕсты у удрухсдзыд. Хӕххон дымгӕйы улӕфты хъуысынц рагон кадджытӕ мыртӕ. Ӕдзӕмӕй лӕууӕг мӕсгуытӕ ӕнӕдзургӕйӕ тауынц сӕ алфӕмблай ӕрдхӕрыны рагон фарн. Нӕ зонынджын фыдӕлтӕн уыдис сӕ бон хонгӕ дурӕй амайын мӕсгуытӕ ӕмӕ галуантӕ. Мӕсгуыты ӕмӕ зӕппадзты, дольменты сӕ бон уыд ныууадзын фӕстагӕттӕн ныстуантӕ. Дуртӕн та Хуыцауӕй Лӕвӕрд ис ӕвӕджиау миниуӕг. Мин азты дӕргъы хъахъхъӕнын, цы фыст сыл ӕрцӕуы, уыцы информаци. Ирыстоны алы кӕмтты пирамидӕты хуызӕн табуйаг хыгъды цъуппытӕ исынц уӕлӕрвтӕй ӕгӕрон тыхтӕ ӕмӕ цымыдисаг информаци космосы тыгъдадӕй. Хӕхбӕсты уӕвын, уымӕй уӕлдай уым цӕрын, уый тыххӕй у хӕрзахъаз алы адӕймагӕн. Хуымӕтӕджы нӕ ныууагътой фыдӕлтӕ арф мидисджын ӕмбисӕндтӕ хӕхты тыххӕй. Арв дӕр хӕхтыл ӕнцайы. Хӕхтӕ нӕ удлӕууӕнтӕ сты. Хӕхтӕ Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр сты. Хӕхтӕ зӕдбадӕнтӕ сты, зӕгъгӕ.
Уыртӕ ма рӕбын ис хохы дзордтӕ, зӕгъӕм. хохудзорттӕ. Хохудзорттӕ цӕмӕ хуыдтой, ома хӕхтӕм цы тых цӕуы нӕ бӕрзонд цъуппытӕм, йӕ уыцы ранӕй цы фарн ист цӕуы, мӕ адӕмӕн лӕвӕрд цы цӕуы, зӕгӕ, уымӕ кӕй куывтой, уый. Хохудзорты бон-иу уыдис уӕртӕ Джоргуыба куы вӕййы, йӕ уӕд Джоргуыбайы цыппӕрӕм

Хуцауӕй хорзӕхтӕ хӕсси ӕма е кувӕндӕттӕ алгъузӕттӕ иссӕг хӕлзӕгӕ уодуацилайӕнтӕ ма ис. Е кувӕндӕттӕ уац чи хӕсси зӕхмӕ, зондзинад чи хӕсси зӕхмӕ зӕгӕ, е мӕнӕ е бӕстой фиццаг мӕнӕ кӕй кой кӕн Намран зӕгӕ, уоци зонддзийнӕдтӕ чи хаста зӕгӕ, уой Е бастдзийнаддӕ рис куд мӕнӕ Тбау, федӕлтӕй загътой Тибет, фиццаг уыдис Тбау, уый фӕстӕ ардыгӕй Хуцауӕй цы зондзийнӕдтӕ лӕвӕрд цыдысты, уый Хуцау аивта Тибетмӕ, нӕвдӕлтӕ йӕ фӕстӕ ацыдысты, мӕ Тибеты мидӕгмӕ не ртӕккӕ ци исой, уодӕй фӕстӕмӕ равзӕрди тибетчагӕ афтӕ. Вот, той та Тбау Уацилла, зӕгӕ. Уациллайӕн ма ис ӕндӕр мидис, хор Уацилла, фӕлвӕра дӕр уый бардуаг у, фос фӕлвӕра. Уацилла кӕд Уастырджи у мӕнӕ адӕмӕн сӕ хъуыддӕгтӕ чи рӕстмӕ кӕны, уӕд Уацилла та у цӕрӕгойтӕ, зайӕгойтӕ, уыдоны бардуӕгтимӕ чи ис, уый та у Уацилла.
Ариаг, арвиаг, ирдон, ирон адӕм мингай азты дӕргъы фӕхастой Хуыцауӕй сын лӕвӕрд ӕрвон фарн ӕмӕ дун-дунейы ӕцӕгдзинад. Ирон туджы мидӕг абон дӕр ӕфснайдӕй лӕууынц рагон зонындзинӕдтӕ. Фӕлӕ цӕмӕй уыдон раргом уой, уый тыххӕй ахуыр кӕнын хъӕуы нӕ рагфыдӕлтӕ нын цы информаци ӕрвыстой, уый. Цӕмӕй сӕ хъуыды фӕхӕццӕ уыдаид ӕнусты сӕрты, уыцы рӕстӕгмӕ, кӕд ӕй бамбардзысты фӕстагӕттӕ, уый тыххӕй Нӕ рагфыдӕлтӕ пайда кодтой ариаг символтӕй. Уый тыххӕй хатиаг ӕвзагӕй фӕлыст кадджытӕ ӕмӕ таурӕгътӕ, хастой ӕрвон фарнӕй хайджын кадӕггӕнджытӕ фӕлтӕрӕй фӕлтӕрмӕ. Уым уоцы зондзинӕдтыл ӕмахуыр кодтой дзуары лӕггадгӕнджыты. Мӕнӕ кӕрдӕджы ӕрзад, мӕнӕ уӕны каст, мӕнӕ ардмӕ куы скӕсай, уӕд арвы стъалытӕ цы ӕвдисынц, уыдӕттӕ иууылдӕр дӕр мӕнӕ чиныджы куыддӕйддӕр кӕсай, афтӕ йӕ каст сты. Гъер мӕнӕ уӕны мидӕгмӕ, ӕз ам ахӕм адӕмты риййӕфтон, мӕ уӕны мидӕг кастысты, мӕнӕ чиныг куыддӕйддӕр кӕсай, афтӕ цы рцӕудзӕни, иууылдӕр дӕр мӕнӕ дын чиныджы хуызӕн дзырдтаид. Фӕрсчытӕй мӕнӕ кусарты рахиз фарс кӕй ӕртыккаг фӕрскыл гом дӕр уӕны цы информаци вӕййы, уымӕй ноджы фылдӕр информаци та уый. Фӕлӕ уый та ноджы раздӕр сӕфт ӕрцыд, иу изӕмӕфт дӕр нал касти, стӕй уыд размӕ чи уыди, уыдон дӕр.
Абон, кӕд не мдугонты цард тынг хицӕн кӕны рагон уӕздан ирон цардӕй, кӕд нӕ табуйаг хӕхбӕстӕ сызӕрӕг ис, кӕд ирон адӕмӕн сӕ фылдӕр адард сты нӕ фыдӕлты хӕзнатӕй, уӕд дарддӕр ма Ирыстоны алы кӕрӕтты раст кӕрдӕгдурты хсӕнӕй куыд стоны, тӕссонд уымӕлусӕг миты бынӕй куыд скӕсы, афтӕ, рагон нӕртон туг кӕй дадзинты нхъӕвзы, уыцы сахъсур фӕсивӕд иугай-дыгай агурын байдыдтой сӕ фыдӕлты ныстуантӕ. Ӕмӕ ацы змӕст дуджы абухӕг уылӕнты ныхмӕ цӕугӕйӕ, Тыхӕй агурынц сӕ рӕсугъдӕр донгуырӕнтӕ, сӕ рагундӕр уидӕгтӕ. Ӕмӕ сӕ арӕх сӕ фӕндӕгтӕ ӕрбакӕнынц Уарзӕты Толикмӕ, сӕ бирӕ фарстатӕн дзуаппытӕ райсынмӕ.
Ай у мӕнӕ нӕ фыдӕлтӕй чи баззади, Аларды зӕгӕ уой кувӕндон. Цуди Аларды, цухуттой нӕ фыдӕлтӕ Аларды. Аларды рыны бардуаг, уочылдынмӕ ун кувдзыстӕм, ергомнӕ уи ма раздахуг зӕгӕнӕ фыдӕлтӕ кӕддӕриддӕр кувтой афтӕ. Цӕмӕн загътой у афтӕ, ома уочылдынмӕ ун кувдзыстӕм, ергомнӕ уи ма раздахуг зӕгӕ. Аларды уи нӕ фыдӕлтӕ куд ӕмбӕрстой, уымӕ гӕсгӕ Уӕларвӕй адӕймагӕн еу чи рхӕссы йӕ уд, мӕнӕ йӕ гуырыхуылфы чи бауадзы, аларды хеуцы зӕд у уӕларвӕй. Сырхаларды, урсаларды зӕгӕ афтӕ. Сырхаларды у, ома мӕнӕ йӕ туджы мидӕг чи адӕймагӕн йӕ туг сырх чи скӕны, ой, урс чи у, уый та йын йӕ буар чи дары ирд, ой, дыууӕ мидисы алардийӕн. Цӕмӕн ын куывтой йӕ чъылдыммӕ? Ома, аларды куы рцӕуы зӕхмӕ, уӕд ӕрхӕссы уд. Ӕмӕ Аларды йӕ разӕй уды куы рхӕсса, уӕд зӕххыл, стӕй иннӕ рӕтты тойбӕрц ӕнхъӕлмӕгӕсджытӕ ис удӕн, цӕмӕй уыцы удӕй йӕхи фӕкӕна зӕгӕхой, ӕмӕ уд йӕ разӕй не рхӕссы, стӕй тызмӕгдӕр уый тыххӕй у, ома йӕ разӕй ӕрхӕссы, ӕрцӕуы уыцы тызмӕгӕй ӕмӕ цыдӕриддӕр ӕвзӕрдзинадӕй йӕ размӕ вӕййы, уыдон иууылдӕр дӕр фесафы. Мӕ йӕ фӕстӕ та фӕдуадзгӕ ӕрцӕуы удӕн. Мӕ уд чи у, уый йӕ фӕстӕ цы фӕд ныууадзы, уыцы фӕдыл уже уд цӕрын райдайы. Мӕ йын цас фӕд ныууадзы, йӕ райдианӕй, йӕ кӕронмӕ, уымӕ гӕсгӕ зӕххыл йӕ зӕххон царды мидӕг удӕн у йӕ бон цӕрын. Сӕдӕ азы йын куы ныууадза, уӕд сӕдӕ азы фӕцӕрдзӕн. Дӕс азы йын куы ныууадза, уӕд та дӕс азы фӕцӕрдзӕн. Ну, уыцы хабӕрттӕ куыд аразгӕ сты, уый бирӕ ныхас у, фӕлӕ уынӕй цыбырӕй афтӕ зӕгъын, Ер хай у Алардийы кувӕндон, уӕлӕ уый та у Майрӕмы кувӕндон. Хонынц ма йӕ Мады Майрӕм дӕр афтӕ. Ома Аларды Мады Майрӕм, Майрӕм цы у? Майрӕм уый та у мӕр Мӕнӕ мах кӕмӕй равзӕрдыстӕм, цӕрӕгойтӕ, зайӕгойтӕ кӕмӕй равзӕрдысты, Хуыцауы комытӕф дон, стӕй хуры руаджы кӕмӕй равзӕрдысты, йӕ уый та у Майрӕм, нӕвдӕлтӕ Майрӕм хой хуыдтой. Ӕмӕ Алард ӕрхӕссы уд, Майрӕм чи у, уый та йын бацӕттӕ кӕны, уыцы уд кӕм бауадза, уыцы гуыр. Нӕ вдӕлтӕ-иу загътой афтӕ, мӕлӕт нӕй, удӕн мӕлӕт нӕй, удкъоппы куы бакӕнай, уӕддӕр ӕй нӕ бауромдзынӕ, зӕгъгӕ, ахӕм ныхӕстӕ хъуыстаиккат. Удӕн мӕлӕт нӕй, уд нӕ мӕлы. Уды, дам, ӕрмӕстдӕр мары ахӕм рӕстӕджы, ӕмӕ дуне чи у, уый фӕивы, ӕрмӕн мах ирд дуне ивы. Йӕ хабар уымӕн дӕр кӕддӕр ӕрцӕуы йӕ кӕрон, ӕмӕ ивы ӕндӕргъуызон, зӕгъгӕ. Йӕ уӕд вӕййы судгонд, ӕмӕ иуӕй загътой афтӕ, вот там галиу удтӕ чи вӕййы, сау сафынмӕ кӕй фӕхъавы, уыдон басудзынц арты зӕгӕ.
Ирон адӕмы хсӕн хуымӕтӕджы нӕ уыдысты стыр ахсджиагыл нымад кад, намыс, лӕгдзинад, цӕсгом, ӕфсарм, уӕздандзинад. Уымӕн ӕмӕ алчи дӕр ӕмбӕрста, Уыцы миниуджытӕ цы адӕймагмӕ сты, уый у удӕй сыгъдӕг, йӕ зӕрдӕ у рухс ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ у Хуыцауӕн уарзон. Уый та уыд нымад зӕххон лӕджы бӕллиццагдӕр хорздзинадыл. Адӕймаг хъуамӕ архайа ацы дунемӕ акӕсын буарон, материалон цӕстытӕй нӕ, фӕлӕ йӕ ӕрвон цӕстытӕй, цӕмӕй срухс кӕна ӕрвон рухсӕй йӕ удрӕбынтӕ. Ӕрвон рухс хъуамӕ стона нӕ зӕрдӕтӕй ӕмӕ фесафа зӕххон царды талынг, цӕмӕй фӕуӕлахиз уӕм нӕ рӕдыдтыл ӕмӕ не ппӕтмӕ дӕр разына фаг зонд ӕмӕ хъару Хуыцауӕй нын амынд фарны фӕндагыл ныфсджын ӕмӕ фидарӕй цӕуынмӕ.